and dzimwe nguva futi haavhunduke nokuti anoziva kuti uri wekwangu iwe atombofunduke ari kuda kutsanyirwa uyu ari kuda kunamatirwa uyu success dzataurwa pano natete mutambirwa wedu wee Kana pane aiwawo ndaifunga kuti vachapenga. Wakaita kutaura nemuromo hanzi Holy Spirit let's read. Hanzi Holy Spirit le- let's let's study. Holy Spirit let's go and write a test. Holy Spirit come with me. Wanga wakuita kunge wanga wakupenga. Asi iwe waiziziwa kuti handigoni kunyora ndega. Ndisina Holy Spirit iyoyo. Mweya mutsvene ukagara matiri uri kufanira kurespectwa. Uri kufanira kuti tiuzive kuti unotama Uri kufanira kuti uzive kuti unobogirivhwa. Ndosaka chinzi do not quench the Holy Spirit. Unokwencheka. Unodzimika. Mm. Unogona kuudzima. Unogona kuudzima nematauriro ako yatova shawa yekudiridza kuti udzime. Nematauriro ako unogona kutoudzima maitiro ako nyange kubasa chaiko unogona kudzima mweya mutsvene nepanga pari kuda kutoponeswa munhu watodzima mweya mutsvene Handizvo iye devil wateera. Nyangwe anga asingatye izvozvo izvozvo. Iwe ukangonamata chete ukaita fire fire. Hanzi he flees. Hanzi he will flee. Ndiro shoko rinonyanya kundinakidza kuti hanzi resist him and he will flee. Pane vamwe mutauro akabva ati hanzi izvo mumwe musi satani akauya kwandiri. Hanzi akanditi iwe. Hanzi ndikamuti watii. Hanzi ngaandimhanyise. Hanzi ndakamhanya. Ndakamhanya nemunamati. Hanzi ndikabva ndati muropa raJesu Mfonjo, hanzi ndaimwa ndikati huya huya, hanzi chakauya, hanzi chakauya, Satana tikasvika kuti chichiripi nokuti hachigone kupinda muropa raJesu, hachipinde muropa raJesu, hachina kutorinzwa.

Mabhonzo. Ndichiri kumbo kupai mukaka. Nekuti hamusati makugona kudya mabhonzo. Mwari wane nyasha. Pagone kukupa masteps ausingagone kuita. Vanokupa step by step zvatinongoita vana. Kana achikambaira tinongovapawo zvekukambaira. Kana wakufamba tovapawo zvekufamba. Adzi vana vaduku ndinokupai chii? Mukaka. Tirege kunyadziswawo pamberi pake pakuuya kwake. Kana muchiziva kuti iye akarurama, zivaiwo kuti mumwe neumwe anoita zvakarurama akaberekerwa naye. Zvinova zvino vana vaduku, garai maari. Asi garai maari. Kuti kana achizooneswa mhm. tive nokusatya tirege kunyadziswawo pamberi pake pakuuya kwake anzi vachauya ishe jesu Rimwe gore ndakachallenjwa namuparidzi akati hanzizvo hanzi kana achizouya tichaonekwa takafanana naye hanzi kana achionekwa tichazofanana naye akati challenja muparidzi akati iwe jesu unomuziva tikati ee Zvikanzi, Kana uchinzi uchafanana naye, pane zvauri kuona zvakafanana naye here pauri? Pane zvauri kuitawo here zvakafanana naye? Zvaungafunge hanzi gepi yacho hauikave. Yekwaari Ishe Jesu tichanyadziswa. Gepi yacho yakakurisa. Nokuda kana kapesende chaiko katiri kunamatira zvareva hapana kuti hanzi kunamata dzimwe nguva tikuti Bhaibheri nhasi mangwana kana iwo muti unokura. Unganzi here nhasi ndabvisa branch mangwana ndaridzorera mangwana ndaribvisa mangwana ndari mungakure. Aiwa. Hanzi garai maari. Amen. Rambai makagara maari. Yeah. Sandivai mashoko. tashandura mashoko edu zvakare taakuna john chapter 15 musoro shoko unoti muzambiringa namatani ndini muzambiringa Wechokwadi, baba vangu murimi, davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereki michero vanoribvisa, rimwe nerimwe rinobereka michero vanorinatsa kuti riwedzere michero. Imi matonatswa neshoko randakareva kwamuri, garai mandiri neni mamuri, sedavi risingagoni kubereka michero roga, kana risingagari mumuzambiringa saizvozvo nemiwo. Kana musingagari mandiri. Hallelujah. Amen. Hanzi garai mandiri nekuti ini ndiri muzambiringwa wakanaka. Ndini muzambiringwa wechokwadi. Baba wangu murimi. Ishe Jesu muzambiringwa wechokwadi. Baba wangu murimi. Pese panongoita plant inenge ichinzi iyi plant iri kudiwa. Vanouya mugadheni mangu vanoziva kuti ndakaisa maapples angu mairi, miti yemiapple yangu miiri. Kana ndichizviti ndini murimi, ndoiziva kuti ndinousakurira sei, ndinouisa fertilizer nguvai, ndinoudiridza nguvai, ndinoutenda mutiyo, ndinousprayer. Hanzi baba vangu murimi, davi rimwe nerimwe riri mandiri risingabereke michero vanoribvisa. Rekutanga ka iri. risingabereke michero hanzi rimwe nerimwe rinobereka michero vanorinatsa rave chipiri ka iri rinobereka ravanonatsa hanzi rinobereka kuti rinobereka michero vanorinatsa kuti riwedzerwe michero tane zvitatu apa Pane risingabereki, rimwe rinongobereka, rimwe rinoda kuzobereka zvakawanda. Hanzi muri papi mushoko raMwari? Muri pakusabereka here apa? Pekungoti aiwa ini ndichero ndangozikana kuti ndiri kuenda pai pai musi weSunday. Pekusabereka kapa. Pekuti kana ndichinzi ndakapfeka zvichena nofunga vachaziva kuti ndiri mupostori. Pekusabereka kapa. Pekuti kana ndikaimba every morning Pane kumwe kuimba kwekuti hanzi mundinzwe kuti ndinonamata kwekuda kunzwikwa kwekuda kuzikana asi uri davi ripi kozoita rinobereka rinongogutsikana nazvo zvekuwadi ukuwo muzviya haiwa rikungoberekawo zvaro aiwa rinongoberekawo michero chero zvangoitika asi hanzi pane rimwe rinozobereka rikanatswa rinobereka zvakawanda garai mandiri ishe jesu vari kutaura kuti hanzi garai mandiri Sedawi kubereka michero, haugone kubereka michero wega kana dawi iri risiri muzambiringwa. Sezvamborehwa pano kuti hanzi izvo, hatigone kutora branch tichiriisa apo richikura rega. Mhm. Inini ndinonyanya kunangidzwa neshoko raMwari. Parinotipa option yekutanga ndisu kuenda ikoko. Hanzi Give and it shall be given. Yes. Havatange nekuti I'll give you aiwa iwewe give and it shall be given. Hanzi swederai kuna Mwari iwo wachaswederwa. Tanga ndiwe kuswedera kuna Mwari iwo wachaswedera kwamuri. Garai mandiri. Hawasi kuti asi aiwa wanotanga newe gara mandiri. Ndakawana mufananidzo uye unenge wefish Inonzi hanzi fish inogara mvura handiti? Mm. Fish mvura ichigara mumvura handiti? Mm. Mvura inogona kurarama isina fish. Yes. Asi fish haigone kurarama isina mvura. Zvichireva kuti isu kana vati tigarai mandiri vanogona kuita umwari hwavo hwese. Mm. pasina kana kacontribution kako pasina kana kai kako anoita umwari hwese kana kamusodzi kako akatombowedzere umwari humwe chete hwawo saka zviri kwauri mudikani nekwandiri zvakare kuti ndini here ndogara mavari kuti inini nirarame ari kuda kurarama ndini choisi yayo yambotaurwa tinochuza ndisu kuti tigare mavari yes. Hanzi kana tauya kuno kuchechi ndopatinenge tiri kunzwa kufara tobva tati haleluya heme tikahumburuka tikadii ndakazonzwa grafini zvikanzi mune grafini ndoti sunday ndoti monday ndoti wednesday ndati kusvika kusunday aiwa here aa mai moyo aiwa ukaparidza chaizvo aiwa imi mukadzwa makunditi ndinogona kuparidzaka ndakutorasika nekuti ishe jesu chaiwo waitorambwa he was rejected iwo wari mwari pachawo hanzi mumwe akachema akati mwari ndichijirei sichue